Yoo. Tɔgbuiwo mi do ago. Tɔgbuiwo mi do ago. Tɔgbuiwo mi do ago ne mi. Tɔgbuiwo me do ago. E me tsa valo. E anyigba ma zo fla me yɔ. De nyigba be ɖia me tɔ be ɖia me no. Me yɔ kakaka mi ɔnɔ te fi mi wa se gbe ke. Anyigba ku tso ma do na me tɔ me ƒo mla mi. E me tsa valo agu zeze agu ɖo ta agu ɖo anyi. Ke le eza emle Me ƒom la mia xa mia fi nye va se gbe kekekeke mia ŋuti dɔ lo. Eme tsa valo mawu kitsi kata. Adamu wɔ tɔ, ewa tsi wa fɔ. Me ƒom la mi mia fi nye va se gbe ke. Eme tsa valo dzi ku gba, anyi ku gba. Me ƒom lo lo. Ava nɔ te fi ya mia va se gbe kekekeke lo. Eme tsa valo tɔgbi wɔ keke ee nɔ te la ƒo do ya me. Wo su aƒe ya, wo ƒo aƒe le fi ya. Mi nyi ba ne mi. Mia nɔ te fi ya mia va se gbe. Anyigba le ke me. Ne va ame shishi wɔ fi ya va se gbe keke lo. Nyanya ku manya manya manya wɔ keke. Me ƒom la mi lo. Ahan. Ee, me tsa va lo tɔgbi. Ee, tɔgbi koto gbɔ me yɔ. Wa afi wa se gbe keke lo. Tɔgbi koto gbɔ me yɔ. Me ga koto gbɔ me yɔ. Ya afi ya wa se gbe keke lo. Tɔgbi mie so me yɔ. Mie so me yɔ. Mie so me yɔ. Wa afi ya wa se gbe keke. Ee, mia wa wo ŋtsi dɔ lo. E me yɔ tɔgbi so fa hun me yɔ.

Mama vo djo kekeŋ, me tsa valu mi. Eye me tsa valu aya ƒoƒua, me nyi ba ne mi keŋ kekeŋ kekeŋ kekeŋ kekeŋ. Mi anɔ teƒee nya va se gbee kekeŋ kekeŋ miawo ŋtsi dɔ loo. Eye me tsa valu ofan ago nu, mo ƒo mlɔ, ofan adja nu, osa ma nɔ oflia me, ogble lele mɔ ŋdje fetɔ me. Azɔ ŋnɔ ko nu mɔ ko nake, ote kuku vi ma sɔ ka mɔ ɖu mɔ wɛ nɔ,

Otsugui okɔe ɖi, etɔ tɔ tɔe, elɔ tɔ lɔe, do gbɔnɔ ma kaki dja, ŋsu aʋu djo ŋe ata ŋe abɔ kpɔtɔ viɖe yi dja fɔ kluklo. Otsugui okɔe ɖi, meƒo mlɔ ka, fana go nu, metsa ʋa lo, lan dji ŋhma to, oba lili be ye koŋu litsi, ba yele, ba tɔ kɔ, ba djo gbana. Wo agbo gbali gba gbota tso glama hanya hanya ɖutɔ. O ga ɖu nume cucu ŋu hɔn kpla mi kpla hɔn xɔ lɔ xɔ jɔ ele gba jibo su. Agbo nana mo ƒo mlɔ we. Wa nɔ te fi ya wa se gbe keke miawo ŋci dɔ lo wo. Ema ca va lo aƒe li aƒe kple gɔdo aƒe ʒin ame ʒin aƒe na ame siwo si aflanga. Eto geje gban ame nɔ agbo le ka do gbe le ame le tia me anyɔ muxe me kpla ʒin me xe o. Aƒe je wo na wo na ma avu mangla sa wo xo be yi le avea me te fua ɖiɖi. Ashi ɔ dɔ kpo nyaga ne sɔ yi aƒea gbɔe. Agble can ɔ dɔ kpo nyaga ne sɔ yi aƒea aƒe li to fã.

Made wò vi kuku mafɔ zɔ gbe, ne fɔe ko afɔe ne ƒometɔwo me ƒom la mieka nye hafi nye woase gbe leke miawo ŋuti dɔ loo ye me tsa ʋa lo ta ali gbogbo ali gege ta me nɔa xɔmu asie gena nye ƒometɔ ye me ta ahɔn nɔ me ƒom la o se kpokpo lio kpo ese glana me glana ese shi me ŋwole evi nyo ase sɔ nyo ase me ƒom la mi vena vi togo so amlan koko xe dje vo dji ma gblɔ vo ne ama ne do vɔvlɔ me me ya be de vɔvlɔ me vi o agɔ so agɔ nɔ ma dji

Aya ɖo na me, me ƒo mlɔ kaka, o dan lɔ so kpe kpe kpe, eɖo ho me nya ta ta o dan ma nya xaxa, be exa le ŋdja me, dan baɖa be emi ƒo kɔ agban, kɔ me dan, shishi dan, dan kpe be ɖo ame aƒe aɖi, agban toto ma ɖa kla, me ƒo mlɔ kaka kaka, nya fe nya wa se gbe ya keke keke, eye me tsa ʋa lo, alin gbogbo ali, alin gblaga da ali, alin dji mi zɔn va nyɔn, alin dji mi zɔn va gble, tɔ be kpo kpo, eshi le aƒe eshi le agble, atsi vi glama ta ɖa agban shishi nɔ ta kpe ŋkpa tsa kli, ŋwa le tɔ atsi via ɖo kua, gble shigui me tra na mo agble me kɔ ƒia ke, ashi tsi kpo la tra mo ashiwo xɔa me, Ɖekɔ ga nyrɔ yi ga fo fia ba kea hoshia, me ƒom la mi kaka, ade la bleble fo, exa ma de ma de la wotɔ, kokui me da do a fetɔ la vea me, me ƒom la mi, jakpa holi ho, gbogbo je tɔ, me xatsa me ta la vɔ, kpa la le xatsa, fɔtɔ le xatsa, fuma gbo ma gbo be la ɖo ame so bo me, me ƒom la mi, aga egbe tɔ, aga egbe nɔ, gbe sa bo do la me tɔ, fɔ ɖeka tɔ fua ji na ko, fufu li je be zu, na ma nɔ, na ke ya ge ama tsa ge, me ƒom la mi kaka oxe bi so cu ve ju, ecu kpa dran kpa, nya me nu wɔ tɔ, ka kan bi be, cu ɖeka be ve, wi ma dɔe, mlaganda mlaganda, ewo ɖe kpo ɖe, ahoyo be ɖa me atsia kɔ, ƒla ve ju agbia. Eƒom la mi aka. Nya nɔ si nyawa se gbɛ kekekeŋ loo. Ye me tsa ʋa lo. Logo vɔ jo atsi le go ke le tɔ. Mama jɔ dzi logo asu aƒe le ali ƒo. Me ƒom lɔ mi. Nya si nyawa se gbɛ kekekekeŋ mia ŋti dɔ eye me tsa ʋa lo. Mi nɔ ana. Ana to to fio to. Me ƒom la mi kekeŋ adɔn gbe le eɖo tɔ. Mi ƒom la mi lo. Nya si nyawa se gbɛa. Ye me tsa ʋa lo. Tɔgbi nyi gblɛ. Keɖe keɖe mɔ ɖia lãshi ke le gbe me ta ta zɔ. Xeji me kpe ate o. Etea ke aʒa ke. Nɔ ka gblea to kpata to no va nɔɛ. Be ƒe shi gbe ave me ɖe ŋu o. Ƒe kɔ gbe ave ɖe ŋu kɔ ɖi. Eye dza tso kpɔtɔ. Koshiwo dzi tɔ.

Mamia ƒo to aƒo nɔ, be atsiʋu mesẽ nɔ atsiʋu ƒe ku o, tɔngbadza kplo menya kpo. Mamii me pao tso, metsa aʋalu mii kakakakaka, eye metsa aʋalu anyi ɖo xoɖe voju, adɔ kpo nyagã, kpo tavo mii naze ŋa, kpo nya nya ŋlinya. Meƒo mlɔ mii, nya hafi nya woase gbea kekekekekeŋ, edan shishi nɔ mii ƒo mlɔ mii kaka nya hafi nya woase gbea loo. Eye metsa aʋalu, eye vojukpɔkpɔ, vojumakpɔmakpɔ kekeŋ ata kpe su, kpe gedzi, azã gedzi, manya mli,

Miawo ŋuti dɔ loo, ye me tsa ʋalo, vodzu ka yi vɔ ɖekɛ, vodzu bi, yɔ ne le toeme fiya, wo le awu zezea me, wo le gu ɖo tame, wo le agu ɖo anyia me, wo le tome, mi tsa ʋalo kaka woava fiye woava se egbea, woava wɔ ŋuti dɔ loo, nyanya ku manya manya manyawo ke me tsa ʋalo mi, eye me tsa ʋalo papa sã, ma wo dzi da ƒame yi na ʋagbe tsi na ʋɔ, na ʋagbe tsa wo dze ku via la gbɔ aƒeme, eye me tsa ʋalo ava xɔ tsiya na nyi fiya kekeŋ ase egbe ɖeɖia, awɔ ŋuti dɔ loo, eye me tsa ʋalo agbanfli vodzu, me tsa ʋalo mi kakakakakaka, adzo so, mi dzi ba ne mi. Eye me tsa ʋalu vodzudzuu kekeŋ minyi ba ne mi, enu me hlã shi o. Eye ne woyɔ ame ɖe kɔa, amea da shi abɔ ta nɔvia fia woava se gbe ɖiɖia loo. Eye me tsa ʋalu eye sɔfɔ te vie mi yɔ lo ava nɔ te fia woava se gbea tɔgbe ya ŋu zu me yɔ, yima ɖo me yɔ, kakpoe vo me yɔ, ahɔn bo me yɔ, eye tɔe kɔdzo vo me yɔ, fia ƒe nu naƒu ɖeka me shi kɔte la de. Tɔgbe nyo me yɔ mi mia nɔ te fia nyawa se gbea kekeŋ eye nyawa wɔ ŋuti dɔ kekeŋ ɖagbe ɖagbe ne magba va loo. Eye mi, mi, meka eye meyɔ jɔni meyɔ lo nyame tefi nyawa se gbe kekekekeŋ nyawo ŋti dɔ lo meyo sa shigbe yi ma ashigbe ne nyonu ameyo sa gblegbe gblegbe mi agblegbe me ne nyonu ameyo me kpɔ sɔn do akpɔ sɔn de meyo me kpɔ vi jo akpɔ via ji ne ka do go ado meyo ŋu bia kplo ado efu kplo ado dɔ kplo ado tɔgbiwo mi so agbe jia ne mi fia ne mi xoya mi anɔ ŋgbe anɔ ŋkɔ ne mi fafa ne va gba va lo ka la do go la do ameyo so dɔ wo me ta kpɔ ne wa meyo be yo ayi mɔdzi mɔdzi yi ve mɔ me ŋuŋu no wa mɔdzi mɔ ne ŋu no fafa ne wa gbɔ va kala ɖo gola ɖo dagbe dagbe ne wa gbɔ va lo tɔbi ŋɔnyo ama ŋɔnyo egbe ne nya si mi be ya to ne mia egbe ma lo akla eku tɔn so aƒe tso zo abi zo me dzaga dza ƒo mo gadza so aƒe le gbatume le gu le gu me sa aƒe dona kpo ni gble viwo mele na zun tso wa zun akpe la nɔnu aho ɖo tɔn do akwe tsi na ho gede ŋusu me gbina ka be ƒe na do to ayɔlɔ me dze na gli be biano esi me do ago la lua dza kpa me ve yi na si bo blo lo

Axɔ shi afã tɔwɔ keke fafã ne va lo. Kpɔnli sa me je, be to fea do ahwa to fea kuli. Be mu nyɔna me nɔvi ne wa du. Na gba ci je ta. Mo nɔvi wo fana wo yɔna lo. Axɔ shi afã tɔ keke keke lo. Kpɔnli ka me je, be na gba ƒo yɔna gba ƒo gbɔ. Be tɔ mo ci ta kpɔ yi me li agba ƒo ɖe ko ƒo ɖe ke ali agba yo. Be tɔa ne jɔ agba ne ʋua, enyi ʋua hẽ tɔ. Me ka wo do li sa va agba ha. Agba va tɔa ŋu vɔ lo. Axɔ shi afã tɔwɔ. Kpɔnli trukpe me je, wa da zizi ne kufa da zizi ne dɔ. Kpe zi do guya di kpɔn votso ya. Kpe kpɔn vi ɖe kua ye kua. Mi wɔ ble wolo shia fan tɔ yi ke. Kpɔn li tula me ji ala fia ba dɔm tete ŋtɔ do kuna dɔn. Kpe vlen sun va daka be ŋui sɔ wa tɔn. E sɔ vua me ta kli ge be iwe ŋue dɔn iwe ta tsi so gbea lo. Le wo fiɔ mi ya ne mi wɔ ji kua mi akpɔ ala fia. Kpɔn le teme ji kpe kuva kpo maka kpɔ ne wo kpɔ tɔ ta kpɔ nɔ ta. Kpe zui ne glan kpɔ nɔ via zun ta de na to. Shia fan tɔ yi ke. Kpɔn li tse me ji kata ji do kata ji klo. Kpɔn de ame ɖe ŋɖɔ gba mi ya ne wɔ tsa tsa tsa ja fia me tɔɛ. Le me tse ahwa do gbe lo.

Kpɔnɛ tsɛ tsu la, kpe klɔviviwo ƒo atɔ ɖe ƒoma ɖi o, ma voviviwo ne do awu gbe lo, kpe ɖem tre me kpo no. Tsia fã yekea, ɖe tre ya mi sɔ ɖea ƒoma, ma kpo gbeɖe gbeɖe lo o. Nya tsia mi gblɔ le ŋtsia, mi be la tsia, tse tse mele o. Safo me gbe ma. Yo. Yo, tɔgbi, tɔgbi yo ma nyo. E, egbe mi tsi mi do le mi nde ya, egbe ma, agbe dja mi tsi, pa fã ne va lo. Mi sɔ tre bu va. Mm.

wò tɔ gbɔ liha liha liha liha ye ma ɖe ye ma. Yo tɔgbuiwo ye ee miabe tɔgbɔ yi ke ee miabe liha yi mi xɔna sɔ na miabe dɔa eye ke miaxɔ kekekeŋ agbe agbe ne va lo agbe ne va lo ava xɛ ma lo kui zɔa bi. yo tɔbi ŋolio ɔmɛ ŋolio ye atsiglɛ yi ke eye tsakliɛ ya dozo mi ɖe yi ke ye mi xɔna sɔ le nyabo doa eye atsiglɛ mia xɔ mia nɔ gbɛ nɔ kɔ eye mia xɔ ahaya ɖe ne mi xɔ ahaya eye mia gbã ketɔ do ketɔ yɔ la nɔ mia ŋtsi me yi ke kɔ va fi ya ketɔ la kplɔ wo ɖo so adza dzu me tso ayɔ du me agbe le wo ŋuti bena ɖe woawo wova woawo agbogbo ŋu fiya womawɔ dɔ ase vevie ɖeke le woawo agbogboa ŋu eye woma womaɖe ata ade abɔ o. Dɔ ya woawo ŋutɔwo kpla be yewoawɔa, womaɖe mɔ yi xe maɖe mɔ ne wowɔa memaketɔe. Ne mixɔ aha ya fia ɖe, minu le ketɔ mɔ ŋuti ne nya veviwo ne nya veviwo akpɔ ʋafã. Vɔa ne mi mekpɔ ketɔ ɖeke le woa ŋuti oa ɖe, misɔ aha ya miawɔ bɔ le woa ta loo. Misɔ aha ya wɔ bɔ le woa ta loo. yo tɔviwo mamɔ ye a yovo nɔ ƒu dzi wo dagbe ne vae mɔ ye wo kekeŋ do eye mɔdzi wo zo yɔ yi mɔdzi eye wotɔ yɛ va hem nyɔna mɛ agbɔ va aƒea eye mɔdzi wo mɔ me hunhun no woa egba mi sɔ yovo ha na nya tɔgbiwo gbea mia hu mɔ no ɖeviwo wa yi gbedzi wa yi hlɛ dagbe ya va gbɔ va egbe ga ye va na aƒe aƒe ga me yina gbe o Ɖagbe neva míakpɔ aɖu míakpɔ ata. Yovo kposa neva le mínya kɔlo. Ya ɖu ava ŋusẽ makpa lo. Ee, míaxɔ ɣexe lo. Míaƒe yovo xae ma. Míaxɔ ɣexe. Ɖagbe ɖagbe lo. Kɔye. Yo, tɔvi ŋɔliwo, eye gbedzegbedze nyi gbetsɛ. Eye vivisese ne va, mía ame yiwo kekekekeŋ va nɔ te le fi ya gba va le ɖegbea doma. Ɖegbea do mí lea, mí le do le asafo dzroa ta. Mí le do, mí le do le ŋsu, nyɔnu, ɖevi, amegã xoxo. Eye ame yiwo megba va fi ya tsã gba tsã oa, mí le ɖegbe do le woa ta be ne enyo na Afrika dua kekekekeŋ, míabe ɛɛ Ghana dua Togo dua, Benin dua, Afrika dua keke mí le gbe do ɖa mesiame ta bena ezã gbɔ ne mí, ezã gbɔ ne mía, fafa mí la kpɔ, ɖagbe mí la kpɔ, tsɛtsɛ mí la kpɔ, ɖagbe ɖagbe ne mía gbɔ va lo. Eye mía keke le mí le ɖoa, mía be nu ne sɔ. Ne ame ɖe gblɔ, nɔvi ɖe gblɔ ye nɔvi gbɔa, ne nyi nya baɖa ne tsɔ zu nya nyi ne. Ye gblɔ mí le lo. Fafa ne va. Ka ɖo go la ɖo lo. Aha vivi ye ke. Voju yɔ mí yɔ. Vodã yɔ mí yɔ kea. Mami yɔ mí yɔ kea. Nya ma aha vivi mía tɔ ye ke. Mía xɔ lo. Gbe ne va gbɔ va dze gbe dzi ne mí lo. Afɔ me gbe ma. Ok.

yo tɔgbi ŋɔlio ɔma ŋɔlio eye tɔgbi vodzo ɔma vodzo aha me ƒona ɖo ketɔ tɔ nye aha etɔ yi ne sɔ aƒe gbɔa ŋgba ame yiwo kekeŋ nɔ Telfiagba le Afrika dzuata, míenɔ Tel ame sia ame ƒe ŋkɔ me, eye tɔvi dzuta, nɔvi dzuta, eye Afrika dzuata, míele ɖegbea do, ɖegbea dom aɖe. Ame sia ame nekpɔ ƒafã godogodogodo. Aha ma míesɔ ne mi fia ɖe, ketɔtɔe ma, ƒafã dim míele, agbe ŋu wɔm míele. Agbe aƒee mee ƒafã lea, ye agbe ƒu ɖena agbe ɖe loo. Ƒafã ne va gbɔ va, kaka ɖo go la ɖo. Ƒea me mídage dze fia, aa, mía ame yiwo kekekekeŋ nɔ Telfia ɖe, ne mísɔ nu ɖea, míakpɔ ta nɛ.

Woli. Wofo. Ɖeke miawo ŋgbo dometɔ. Ame nɔviwo, tɔgbuiwo, mia ŋutɔ ɖe. Egbe wo dɔ ne mi lo. Akwe no. Yo, me kpɔ. Ɔwo me de gbe wo lo. Mo sɔ nya no bo yo xwe, wo ma che ku ma che dɔ na be kwe la che lo. Akpata wɔna yi ke kpɔm míele ye nye efa kɔsmic new year festival yi ƒe wɔna ye mìagbɔ ɖo me yi ke aƒetɔ totosawo ele eta de nɛ ale be wɔna ƒe gɔmedzedze ye nye ŋdi yi ke etsiƒoƒoɖiwɔnawo ye nye ya mìekpɔ le. Egbea ƒe ŋkekea me hã nuɖuɖunana tɔgbeawo hã gbɔna edzi yi ge le egbea ƒe ŋkekea me. Gake miɖe mɔ nam be míawɔ dzeɖoɖo tɔxɛ aɖe kple afɔtoa totoseawo ne wòaɖe nu ɖeka eve me ku ɖe tsi ƒoƒo ɖi ƒe wɔnawo ŋuti na mí. Ɖo tɔgbi menyi ba? Yoo, mía katã míenyi ba. Akpe, ŋdi ya ƒe wɔna aɖee. Leke na ako ŋuti na mí kpokpli ɖe? Eyoo, akpe, ŋdi ya ƒe wɔna ye yɔm míele be Efa Cosmic New Year Day alo Ancestral Day ale be egbea be ŋkekea nye ŋkeke tɔxɛ aɖe na xexea katã elabe le efa ƒe agble mea, egbea ye nye eƒe yeye ƒe gɔmedzedze si ke míeyɔ be e Loso ƒe ŋkeke gbãtɔ alo First Loso le efa ƒe agble me. Ale be míedze egɔme kple e tɔgbuiwo kpekpe elabe míate ŋu awɔ naneke si ke mía ado gbe mía tɔgbuiwo o elabe woawo yomee míele. Ɖe susu ma ta míede tsi anyigba ne mía tɔgbuiwo ekɔ lã ka tso ne wo. Ke fifia míakpɔ lã kawo gbɔ akɔ ɖuɖu ava na wo ko kana ɖo ne míakpɔ agbedzidɔ, lãmesẽ, abɔ ka, adri ka. Wɔna yawo mee míele míeyɔe be Fã Cosmic New Year elabe ŋee va yia xexemenuwo katã woge ɖe wo ɖokui me hena wo ɖokui tutu ɖo. Ke yi tɔgbuiwo. kple mía katã míetrɔ kɔ gbɔ va mía ɖokui mea, ehiã be lãmesẽ abɔka adrika na ava. Susu ma tae míedze wɔna gɔme kple egbedodo xixe kona kple sesewo katã ne míekpɔa míedo gbe efã draku. Yonye be fãe wɔ nuwo katã, wɔgbetɔ wɔ tɔ wɔ lã wɔ xe wɔ nuwo katã le xixea mea, eye míedo gbe fãa, Mie yɔ vodu yiwo kata fa wɔ le xixe ya ma, mie edo gbe vodu mawo kata. Vodu aɖeke mele anyigba dji ke fa draku me wɔ. Ɖe susu ma ta, egba nye efa ƒe nukekea, ke ega nye voduwo kata ƒe nukeke, elabe ne efa ɖe gbea, ele be vodu ɖesiaɖe na azi ɖoɖoe. Ɖe susu ma ta, eyi fa ƒo nu gbaa, ele be voduwo kata na te nuƒoƒo le fa draku le mia tɔgbui ŋɔluiwo kata ƒe nukɔ me. Ɖoƒe ya mie ɖo fia, mie asi ɖe ge mia ŋu vie atrɔ ko ava akpɔ nuɖuɖuwo gbɔ. Ne míegbɔ miava, mía katã míagana ɖuɖu tɔgbuiwo hena ŋgɔgbeyiyi. Akpe ye nye ma miese ta efia be le egbea ƒe ŋkekea mea, wɔna bubuwo ga edzi yi ge. Tɔgbui mlɔeku kpokploe ɖe li wohana agblɔ kpe ɖe eŋu abe leyike tɔgbui totosawo edi do ŋgɔ enea? Oo, ɖe fanga medzra anyi tso aguma ga ewa ƒonɔ ƒo ɖe. E, eɖe nya aɖeke me ne adzuva wɔe. Ke, ee, kafi la wɔm ɖea, vodzoe o. Ŋka la wɔ ato tɔbi ŋɔliwo gbɔ, ato vodzuwo gbɔ eye kafi ya ɖe zɔ. Ta kawo ƒe amu ko mi ye ya gbin le. Ta edzidɔtɔ ya. Ta mesiame ne si adadzu ne si ayɔdzu ne si be kɔnu ya wɔ mi lea, mi le wɔ le amesiame keŋ. Fafa ne va va ɖagbe ko dzi mi le lo. Fi mia to ko ɖagbe la va ye ko dzi mi le lo. Tsetse lo. Yo. Nukpɔla yiwo ke lɔ Facebook a wonɔ biabiam be eha yiwo ke dzi mi le dekɔnu hawo nya sesem ta megatrɔtrɔ gava Míasɔ eyi ke mía adzi ha vevi aɖe le. Mate ɖe mía kple. Yo, magblɔ be, ɛɛ, gbã ne le le tɔgbuiwo azɔ mea, mía tɔgbuiwo wozɔ azɔli ya, woxɔ ƒe, eƒe agbe dzidzi le woa shi. Ta game ŋkpɔ su ne míawoa. Mi me kpɔ ɖo tɔgbuiwo ƒe ha ɖo. Ta agbe gba le mía me. Mía gba wɔ tɔgbuiwo dɔ lo. Alléluia. Kame dzi be golo ye. Gozã me so ne go ne va yi tɔ ye. Kame dzi be go. Gozã me so ne. Mami logo kame dzi be golo. Gozã me so ne go ne va yi tɔ ye. Gozã me so.